and uh, um, ro vhuya hafhu futhi kha thero dzashu dzine ra vha ri kona ngo pfhesesa uri um na ri tshi rerela Yeso Khristo ri tshi tenda kha Yeso Khristo ri tshi tenda kha Mudzimu ri vha ri khou bva ri ngafhi ri tshi khou ya ngafhi. Hu na vhathu vhanzhi vhane vhaṅwe vho no ḓi dzhena kereke vhaṅwe vha litsha Ndo ḓi sumbedzisa kha thero dzo fhiraho uri hu vha hu na zwithu zwinzhi zwine zwa itisa uri muthu a a ḓi wane a khou litsha kereke. So ya ri khou vhuyelela futhi kha thero yashu uri ri ri pfhesese uri hu khou itea mini, ndi mini tshine tsha ita zwa uri vhathu vha ḓi wane vha khou ṱutshela. thendo heinoni. Ṋamusi no nongo fhindula mbudziso ye nda i vhona i khou ḓi vhudzisiwa ya uri zwi ḓa hani uri mudzimu a tende yeso khristo a ḓe fhano ḽifhasini a ḓe a tambudziwe. eh, a ye a vhulawe kha thanda tshifhambano zwi ḓa hani uri ndi ngani mudzimu o tendela uri ezwo hu vhe zwone zwine zwa itea u fhira uri mudzimu a a tou vhulaya saṱhane ene muṋe uri ndi ngani eh, mudzimu o vhulaya o tenda uri yesu vhe ene ane a badela zwivhi zwashu uri hu songo vha uri saṱhane u vhe ene ane a vha a khou vhulahiwa. So ndi iṅwe ya dzi mbudziso dze nda dzi vhona dzi khou vhudzisiwa dzine ri tea u kona u dzi fhindula uri ri pfhesese uri na hezwi zwithu zwi ḓa hani so ṋamusi ndi ḓo ita uri heyi mbudziso ri i fhindule ri sa thu ṱuwa ṋamusi. Mara ndi sa athu u dzhena kha u fhindula heyi mbudziso ndi khou ṱoḓa uri ndi ambe ha mafhungo uri Hu na zwithu zwinzhi zwine zwa ita uri vhathu vha ḓi wane vha khou vha khou litsha kereke vha khou vha si tsha tenda na kha mudzimu vha khou ṱutshela lutendo, na ngori ro sumbedza kha vhege dzo fhiraho uri hu na zwivhuya zwinzhi zwine ra guda kerekeni hu na zwivhuya zwinzhi zwine ra guda bivhilini. Zwivhuya zwo no nga u funana, zwivhuya zwo no nga u ṱhogomelana, u tondana nga u ralo ngo ralo. Hezwi zwithu zwoṱhe ri tshi sedza Bivhilini ri vha ri khou zwi vhona zwi zwivhuya, so zwi amba uri hu tea u vha na zwiṅwevho zwikhukhulisi zwine zwa ita zwa uri vhathu vha pfhesese uri a vha a vha funi mafhungo a Bivhili kana a vha funi mafhungo a Mudzimu. Of course musi mbiluni dzashu dzo swifhala mbiluni dzashu ri vhavhi a ri nga si vhe vhathu vhane vha funa zwivhuya nangwe ra nga amba ra ri Bivhili yo ḓala zwivhuya, Bivhili yo ḓala zwivhuya, vhutendi ho ḓala zwivhuya arali mbilu dzashu dzo ḓala vhuvhi a ri nga si vhe vhathu vhane vha nga funa zwivhuya. Mara arali ri tshi ri ri vhathu vha vhuḓi kana ri tshi ḓi vhona sa vhathu vha vhuḓi Ḓa ra mmbudza mbudzo uri zwi ḓa hani uri ri lwe na zwithu zwivhuya nga nnḓani arali hu na zwiṅwe zwikhukhulisi zwine zwa ḓivha hone. Huṅwe hune ra ya ra xela hone ndi musi pfhunzo dzine ra vha ri khou funziwa dzone kerekeni dzi sa ri funzi mafhungo oṱhe o fhelelaho nga ha mudzimu na nga ha Bivhili. Ende zwithu ri zwi wana nga uri tshiṅwe tshifhinga ri vha ri khou funzesa zwine ra konesa zwone, ra fokhasa kha zwine ra ḓivhesa zwone, ra si tende uri musi ro vhidziwa ri ye ri gude zwinzhi uri ri kone u vha na dzi phindulo kha vhana vha mudzimu ende ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa vha hone uri vhathu vha tea u kona u fhindula mbudziso dzoṱhe dzine dza nga kona u vhudzisiwa ri vhe vhathu vhane ra nga kona u dzi fhindula. So thaidzo ine nda i vhona ine ra vha nayo ndi hei ndi uri a ri khou shumisa miraḓo yoṱhe ya muvhili wa wa wa Yeso Khristo kana ndi ri wa kereke thi riṋe ri tenda uri kereke ndi muvhili wa Yeso Khristo une u nga ḓivha u kha . u kereke ine ya vha huṅwe fhethu huṱuku mara i vha i tshi tou vha i khou tou representer muvhili wa Yeso Khristo une u na miraḓo minzhi yo fhambanaho ine ya vha na mpho dzo fhambanaho, ine ya vha na talent dzo fhambanaho. Zwino zwe Yeso Khristo a ṋea kereke. O i ṋea mpho dzo fhambanaho dzine arali mpho dzoṱhe dza nga shumisiwa, ndi tenda uri ri nga ḓiwana ri ri ri ri ri fhethu hune vhathu vhanzhi vha ḓo vha vha vha khou pfhesesa mafhungo a Mudzimu. Vha ḓo pfhesesa mafhungo a Mudzimu ngauri mpho dzoṱhe dza dza vha dzi khou shumisiwa. Zwino ndi tshi ri mpho dzoṱhe dzi khou shumisiwa ndi khou amba nga ha mini? Ri tshi ri mpho dzoṱhe dzi khou shumisiwa ri khou amba nga ha uri ri ḓo vha ri na mpho dzo no nga vhathu vhane vha ḓo vha khou funza kana ndi ri teaching. Zwi amba uri muthu ane a vha na mpho ya teaching u ḓo vha khou kona u ṱalutshedza zwithu zwinzhi uri vhathu vha zwi pfhesese, ha dovha ha vha na mpho ya no nga u, u, eh, prophecy, zwine nga khazwo arali ri na vhaporofita vhane vha vha vha na mpho dza vhukuma not havha vha kholekhole zwi amba uri na zwezwo zwi a kona u ita zwa uri vhathu ri vhone maanḓa a mudzimu mpho dzo fhambanaho dzo no nga mpho dza dza phodzo eh, mpho dza u kona u u shumisa zwithu zwo fhambanaho kerekeni ndo ḓa ndi administration gift ndi uri hu na mpho nnzhi vhukuma dzine ri tshi vhona Bivhilini ri wana uri Mudzimu u vha khou dzi ṋea uri dzi ye dzi shumele kereke. Zwino arali hedzi mpho dzoṱhe dzi khou shumela kereke ndi vhona uri zwi a thusa uri vhathu vha kone u. U vhona maanḓa a Mudzimu, vha kona u vhona vhuhulwane ha Mudzimu, vha kona u vhona uri na ngoho hezwi zwithu zwine ra vha ri khou zwi amba zwi a tshila, ndi zwa vhukuma. Zwino thaidzo ine ra vha nayo ndi yo musi arali ri khou shumisa mpho nthihi fhedzi kerekeni, a ri zwi dzhie ṱhaṅwe ra vha ri khou shumisa mpho ya mufunzi muthihi ane ṱhaṅwe mpho yawe ndi ndi ndi ndi ndi u re ndi preaching. u isa ipfhi ḽa mudzimu, vhaṅwe vha na mpho dza dza dza dza dza dza u porofita, vhaṅwe vha na mpho dza phodzo, hu na mpho nnzhi dzine mudzimu a vha khou dzi ṋea kerekeni dzine arali dzoṱhe dza ya dza shuma ndi vhona uri ri nga wana kereke ine ya vha. i na mutakalo wavhuḓi ngauri ri vha ri vhathu vhane ra vha ri khou vhona maanḓa a mudzimu kerekeni ra vha ri khou vhona uri na ngoho muṅwe na muṅwe u khou dzhenisa mulenzhe muṅwe na muṅwe u na zwine a khou ita zwone a ri ngo ḓa uvha dzi spectators kerekeni ndi ṅwaha une vhaṅwe vhathu vha vhaisala hone ngauri vha vha. vha khou vha dzi spectators vho to ḓa u sedza fhedzi a vhona zwine vha khou shuma zwone mara arali roṱhe ra vha ri khou tenda uri ri muraḓo wa kereke ane a ṱuwa kereke i ḓo sala i na zwinzhi zwine a khou ṱahela zwone. Ndi hafho hune musi miraḓo yoṱhe ya kereke i na zwine ya khou ita zwone mpho na dzi taḽente dzoṱhe dzi khou shumisana ri nga fhaṱa kereke. ine yavha ya vhuḓi ndi zwithu zwine ra zwi guda Bivhilini uri kereke a si ya muthu muthihi ende a i ngo itelwa uri i fhaṱiwe nga muthu muthihi zwino zwine zwa fhedzisela zwi kho itea ndi zwa uri hu na dziṅwe mpho dzine a dziho kerekeni na ri vha hani na kereke ine ya shuma nga mpho nthihi ri vha hani na kereke ine ya shuma nga mpho ya ya teaching fhedzi hu si na mpho ya preaching hu si na mpho ya ya ya ya ya phurofesi hu si na mpho . ya ya u ṱalutshedza dzi nyambo ndi uri u tea u vha u na mpho dzo fhambanaho kerekeni u itela uri roṱhe ri vhe ri khou guda zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho zwa zwithu zwa mudzimu. Zwino iṅwe thaidzo ine ra vha nayo ndi yeneyi ya uri a ri khou guda zwithu zwo fhelelaho zwa mudzimu. Ee, nga tshikhuwa ipfhi ḽine ra ḽi shumisa ri ri the whole counsel of God, the whole counsel of God. Zwi amba uri ri tea u vha ri vhathu vhane ra nga kona u guda zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho zwa Mudzimu. Zwino musi ri songo zwi guda zwoṱhe ri ḓiwana ri na mbudziso nnzhi dzine hedzo mbudziso dzo vha dzo fhindulwa kale, dzo fhindulwa ngauri ro vha vhathu vhe ra gudisiwa. the whole counsel of God. Ro vha vhathu vhe ra gudisiwa zwithu zwoṱhe zwa nga ha Mudzimu. Zwino zwiṅwe zwa zwithu zwine eh, vhathu vha tshi ra vhatendi kha Mudzimu ra vha vhudzisa zwone ndi zwa uri ndi Mudzimu mufhio ane a vhatendi khae ngauri vha tshi sala vha tshi mu ṱalutshedza uri Mudzimu vhane a vhatendi khae vha nga wana uri na vhatendi a vhatendi kha Mudzimu we vhone vha mu ṱalutshedza. u to sumbedzisa fhedzi zwa uri hu na pfhunzo nnzhi dzine a ri ngo dzi wana ngori ra ḓi wana ri fhethu hune a ri khou funziwa zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho and uri ri kone u guda zwo fhelelaho kereke dzi tea u tenda u shumisa mpho dzo fhambananaho kerekeni ri si nyadze na mpho ya u kona u, u, u vhala mafhungo a mudzimu ra dzhena bvungwi bvungwi khao ra dzhena mafhungoni a mudzimu nga nḓila yo tsaho ndi zwone muthu a nga thoma a na mbidzo mara zwi amba zwori muthu a songo ya a ya a guda zwinzhi zwo fhelelaho u itela uri a kone u fhindula mbudziso nnzhi dzine vhathu vha ḓi dzula vha nadzo zwino ṋamusi ndi ri ndi fhindule heyi mbudziso ya uri Naa zwi ḓa hani uri Mudzimu a tende Yesu Kristo a ḓe a lovhe kha thanda ya tshifhambano, a phanishiwe a khou phanishelwa zwivhi zwashu instead uri Mudzimu a ṋambe a to dealer directly na Saṱhane a phanishe Saṱhane a vhulahe Saṱhane zwi vhe mafhungo o fhelaho roṱhe ri tshile . nga mulalo hu si tshena Saṱhane. Zwino heyi mbudziso ndi mbudziso ine i na zwithu zwinzhi khayo zwine a zwi ngo vhekanywa zwavhuḓi kana zwithu zwinzhi zwine a i khou zwi pfhesesa uri ri tshi amba nga Mudzimu ri vha ri khou amba nga Mudzimu ane ndi Mudzimu-ḓe, ri tshi dovha ra amba nga zwithu zwo sikiwaho nga Mudzimu whether ndi vhathu kana ndi vharuṅwa. uri ri tshi vha sedza ri vha ri khou vha sedza nga nḓila-ḓe. Zwino tshithu tshine ra tea u tshi dzhiela nṱha ndi zwa uri Saṱhane ha lingani na Mudzimu, ndi hezwi zwithu zwine vhaṅwe vhathu vha vha feila u zwi vhona uri hezwi zwithu a zwi fani na ri khou vhambedzana. Mukhuwa na murema ra ri ya hoyu ndi mukhuwa hoyu ndi murema vha ya lingana vhoṱhe ndi vhathu saṱhane ha lingani na mudzimu ndi tshone tshithu tsho thoma tshine ra tea u thoma hone uri saṱhane ha lingani na mudzimu. Ndi vhona ungari ri ḽi pfhesese heinoni uri ndi ngani ndi tshi ri saṱhane ha lingani na mudzimu ngauri Vhathu vha khou vhea Saṱhane kha tshidulo tshihulwane, u nga ri na zwino Saṱhane ndi ene ane a vha murangaphanḓa wa hele kana ndi ene musiki wa hele. U nga ri na zwino Saṱhane ndi ene ane a ḓo vha a khou phanisha vhathu heleni, na hone Saṱhane ha na na bisinese ya u phanisha vhathu heleni. Saṱhane bisinese yawe ndi ya uri. Hezwi ene a tshi yo phanishiwa heleni a vhe a khou phanishiwa a na vhathu vhanzhi, a vhe a khou phanishiwa a si eṱhe a na vhathu vhanzhi. So Saṱhane ha lingani na Mudzimu, Saṱhane na ene o tou sikiwa, u ḓi fana na vharuṅwa vho sikiwaho zwine zwa amba zwo ri roṱhe. Nṋe na vhone na vharuṅwa na Saṱhane, roṱhe ri ya ya ra ima phanḓa ha Mudzimu ra vhona Mudzimu sa Ene Muhulwane ane a vha nṱha ha roṱhe. Ende ngauri Mudzimu u vha a nṱha ha roṱhe zwi amba uri u vha a khou ṱoḓa vhuḓifhinduleli ho no bva kha nṋe na vhone A ri koni u ri no vhuḓifhinduleli kha u dzhiiwa nga Saṱhane u nga ri na zwino Saṱhane ndi ene muhulwane, ndi ene ane a khou tea u dzhia vhuḓifhinduleli ha zwivhi zwi re shangoni. Zwine nda ḓo zama u sumbedza zwone ndi zwa uri musi ri tshi ita zwivhi ndi riṋe rine ra ḓo ya ra ima phanḓa ha Mudzimu ro tou ḓiimisela nga riṋe vhaṋe. Ri songo dzhenisa uri Saṱhane ndi ngauri Saṱhane o ita mini, Saṱhane o ita mini, Saṱhane o ita mini, he-e. Ri vha ro tou ḓi imisela nga riṋe vhaṋe. Ndi tshone tshithu tsha u thoma thoma tshine ra tea u tshi pfhesesa uri musi vhone vha tshi ita tshivhi, ndi vhone vhane vha tea u ḓi imisela phanḓa ha Mudzimu u ḓi u fhindula zwivhi zwavho. A vha ḓi vha ri, Ndi nga nṱhani ha Saṱhane, ndi vhone vhane vha tea u fhindula zwivhi zwavho. Zwino thaidzo khe ho sikiwa vharuṅwa, ho sikiwa vhathu. Vharuṅwa Vhane vha inkuda na Saṱhane na vharuṅwa vhawe vha ya vha ita tshivhi phanḓa ha Mudzimu, vha ya vha sanda Mudzimu, vha ṱutshela Mudzimu, vha pandeliwa khuluṋoni ya Mudzimu, vha pandeliwa ḽiṱaḓuluni ḽa Mudzimu. Zwino havha vhathu kana ndi ri havha vharuṅwa ri khou ri. vha kha thaidzo ya uri zwino vho phanishiwa nga Mudzimu. U phanishiwa havho nga Mudzimu a zwi ambi uri ha vha na muṅwe muruṅwa futhi ḽiṱaḓulu ane a nga dovha a khakhela Mudzimu ha ngo faneliwa ngo phanishiwa. In fact a ri zwi vhee ngei nḓila. Musi Saṱhane a sa athu ita tshivhi musi a ḽiṱaḓulu, musi Saṱhane a sa athu ita tshivhi musi a ḽiṱaḓulu, o vha a tshi kona u ita tshivhi. In other words, muṅwe na muṅwe o sikiwa a na pfhanelo kana ndugelo kana maanḓa a u kona. u nyadza Mudzimu, a u kona u hanedza Mudzimu, a u kona u u sema Mudzimu, a u kona u ṱutshela Mudzimu. Zwino musi muthu o sikiwa a na whether ndi muthu kana ndi muruṅwa musi o sikiwa a na pfhanelo kana a na maanḓa a u kona u hanedza Mudzimu zwi amba zwori u hanedza Mudzimu o ḓi imisela. nga Ene muṋe, nga maanḓa awe. Ri a sedza mafhungo uri Saṱhane musi o vha a sa athu u ita tshivhi, musi o vha a sa athu u nyadza Mudzimu, a nyadza khuluṋoni ya Mudzimu, musi Saṱhane o vha a sa athu u zwi ita hezwo zwithu, o vha a tshi kona u zwi ita. Ndi a tenda uri na vhaṅwe vharuṅwa vhane vha vha vha tshi ḓi ḓa ḓoroboni na ṋamusi na vhone vha kha ḓi kona u zwi ita mara fhedzi vha ṋanga u luvha Mudzimu, vha ṋanga u sedza Mudzimu sa Ene Ramaanḓaoṱhe. Zwino Saṱhane o ṋanga u sa luvha Mudzimu, o ṋanga u hanedza Mudzimu. Mara ṋamusi o vha a sa athu zwi ita, o vha a na maanḓa o kona u zwi ita. Zwi amba uri ṋamusi ra ri Saṱhane ri khou mu bvisa from the picture ra ri haho, hu ḓo vha hu tshe na vharuma na vhathu vhane vha kha ḓi kona u ṋanga u nyadza Mudzimu samusi Saṱhane o kona u zwi ita musi o vha a sa athu zwi ita. In other words musi tshivhi tsha Saṱhane tshi sa athu itiwa tsho vha tshi na potential and heyo potential i kha muṅwe na muṅwe nga sia ḽa uri roṱhe ri na maanḓa a u kona u ṋanga u hanedza mudzimu. Ndi ḽiṅwe sia ḽine ra tea u kona u ḽi u ḽi vhona heḽo ndi sia ḽa vhuvhili uri na musi ra nga bvisa saṱhane out of the picture ra ri haho vharuṅwa na vhathu vha vha vha kha ḓi vha na maanḓa A u kona u hanedza Mudzimu ende proof i gai, proof i kha uri na Saṱhane ho vha na ḓuvha ḽe a vha a sa athu mu hanedza Mudzimu mara a ḓa a mu hanedza. Ndi zwiṅwe zwithu zwine ra tea u zwi dzhiela nṱha mara no no ḓa kha reason ya vhukuma vhukuma ine. Mudzimu ha koni uri a phanishe Saṱhane, a vhulaye Saṱhane zwiṅwe mafhungo o fhelaho. Riṋe ri vhathu vha zwivhi a ri litsha ro rali hu no nga uri ri zwi ri zwi pfhesese uri zwithu zwi ḓa hani. Mudzimu o sika Adamu musi ri tshi vhala Bivhilini o sika Adamu, Adamu. a fhiwa mulayo wa uri a songo ḽa kha muri wa nḓivho ya vhuvhi na vhuvhuya na zwivhuya. Zwino ngauri Adamu o vha o ṋeiwa hoyo mulayo sa . Vhunga Saṱhane a siho, Adamu o vha a na maanḓa a u kona u ḽa kha hoyo muri. Otherwise, Mudzimu o vha a si nga zwi ṱuwe a khou mu vhudza na zwa uri, Hei, ni songo ḽa kha hoyu muri. Ngori why Mudzimu a tshi tea u waster tshifhinga tshawe a mu vhudza zwithu zwine Saṱhane I mean Adamu ha na maanḓa a u kona u zwi ita. Zwino zwe hetshiḽa tshiṱori tsha vha ri tshi khou ri sumbedza zwone tshi khou ri sumbedza zwa uri Adamu o fhiwa maanḓa a u kona u ṋanga u tevhedza mulayo wa Mudzimu kana u sa u tevhedza. Ende ngori hoyu mulayo o ufhiwa zwi amba uri zwori huvha huna maanḓa khae a u kona u zwi ita kana nau zwi hanedza. Muhumbuloni na zwa uri Adamu habe hango lengiwa nga saṱhane musi ri tshi vhala hetshiḽa tshiṱori Adamu o lengiwa nga mufumakadzi wawe, zwino ari zwi dzhie mufumakadzi wawe hovha husina saṱhane we aḓa a mulinga mufumakadzi wawe o toya a thetshela nga Ngauri na ene u vha na maanḓa a u kona u yo thetshela nga ene muṋe, a ya a linga Adamu na Adamu o ḓo vho ḓi vha o lingiwa a ḓi humela hanefhaḽa fhethu huthihi ha u khakhela Mudzimu kana a ṋanga uri hei a ri iti hezwo iwe u khou khakha. Ndi zwone nga zwo Mudzimu a tshi ya kha Adamu a ri Adamu wo ita mini, Adamu a blame mufumakadzi wawe a ri ndi hoyu mufumakadzi wa wa wa ṋea ene we a nkhakhisa. Zwino musi Adamu o khakha nga u ralo hu mbo ḓi vha tshiwo tsha lushaka lwoṱhe lwa Adamu ngauri Adamu o sala a si na ndugelo dza u tshila ngauri Mudzimu o ri . ḓuvha ḽine wa ḽa kana ḓuvha ḽine wa wa wa wa si tevhele mulayo wanga a hu tshena ndugelo dza u tshila u kho tea u vha ane wa khou wa khou fa u kho tea u vha u khou lovha ngauri a huna ndugelo dza u tshila zwino. Zwino ndi hetsho tshiwo tshe tsha itea uri Adamu o ya a khakha phanḓa ha Mudzimu a. a a si tevhedze mulayo wa Mudzimu, zwa vha tshiwo tsha lushaka lwoṱhe lwa Adamu. Ndi tshi ri lushaka lwoṱhe lwa Adamu ndi khou amba nga uri Adamu o vha a si tshe na ndugelo dza u tshila dza u vha na vha na vhana, zwi amba uri ṅwana muṅwe na muṅwe wa Adamu a tshi bebiwa u khou bebiwa a na tshivhi. a hu tshena Saṱane hafha fhethu. Ndi uri even if ra ri ḓuvha ḽe Adamu a ḽa houḽa muri ra ri Mudzimu mbo ḓi ḓa a ri hei Saṱane why wo ḓa wa khakhisa ṅwananga Adamu, ndi khou u vhulaya ṋamusi, ndi khou u vhulaya. Mudzimu a tshi fhedza u vhulaya Saṱane ḽeḽia ḓuvha thaidzo yo ḓo vha i saathu u solviwa, thaidzo yo ḓo vha i tshe hone. Heyo thaidzo yo ḓo vha i thaidzo ya uri Adamu. Vhana vhawe vha khou bebiwa vha na zwivhi. U bebiwa hashu na tshivhi a si mafhungo a uri Saṱhane u tshe hone kana ha tsheho. U bebiwa hashu na tshivhi ndi uri tshivhi tsha Adamu tshi kha ḓi ḓa kha riṋe, tshi kha ḓi ri tevhela ngauri. Mbeu iṅwe na iṅwe ine ya vha mbeu ya Adamu kana ine ya vha mbeu ine ya khou ya khou bva i khou thetshelesiwa kha Adamu heyo mbeu yo tshinyala ngauri i khou bva kha Adamu ane o tshinyala ane ha tshena na ndugelo dza u tshila. Zwino Mudzimu ndi Mudzimu ane ri ri. Munna ndi mudzimu wa mulayo kana ri ri justice, is a just God. A nga si shandukise milayo uri i suthe situation ende ndi tshi zwi amba hezwi zwithu ndi khou zwi amba ngauri u tou ṋea sa tsumbo a ri zwi dzhie hu na principal kha heḽi, principal ḽa tshikolo ḽi na milayo tshikoloni . ha ḓa ḽiṅwe ḓuvha ha khakha ṅwana waḽo ḽa decide uri no a ri tshintshe mulayo u to shavha u phanisha ṅwana wawe. Zwino mudzimu a si mudzimu ane a ita ngo ha shumi nga u ralo ha nga si ri musi Adamu o no khakha a ri ei habe Adamu ndo ri ni kho tea u fa ni tshi fhedza u khakha a nga si ri ngauri Adamu no khakha Ee, a ri tshintshe mulayo zwino, a ri tshintshe mulayo he-e Mudzimu ha shumi nga u ralo. U khou tea u upholder mulayo wawe uri Adamu nge na khakha hu khou, ni ngo tea u lovha kana hu khou tea u lovha muṅwe muthu a khou lovha on your behalf. In other words, hu tea u vha na muṅwe muthu a saathu u khakhaho. Why a saathu khakha? Ngo uri Adamu ni tshi khakha no vha ni saathu khakha, no vha ni perfect. ende zwi amba uri hu khou tea u vhulaiwa kana hu khou tea u phanishiwa muthu wa perfect. Why zwo ralo? Ndi ḓo vhafha iṅwe tsumbo, a ri zwi dzhie hafha fhano Bivhilini Mudzimu u ri iṱo nga iṱo, i tou sumbedza tsumbo ya uri Mudzimu ndi Mudzimu wa justice uri Vhone vha nga si ri vha khou reila goloi yavho sa tsumbo vha kanda mulenzhe wanga wa vhaisala ra ri ya no ri khou tea u kanda mulenzhe wavho na vhone nga goloi uri na vhone vha vhaisale vho mara vhone. Vha na milenzhe mivhili khei mara muthihi a u shumi a u tsha shuma wo vha wo vhaisala maybe five years ago muthihi u a shuma hoyu u sa shumiho a u kho to shuma zwavhuḓi a u tsha pfha na pheini a ri nga si. Ri kha ri kande u sa shumiwa a zwi lingani hezwo zwithu ndi ngazwo mudzimu a tshi ri iṱo nga iṱo ngori u vha u khou nanga uri punishment i tea u lingana ende punishment yo linganaho ndi uri kha hu kha hu phanishiwe tshithu tshine tsha tshila tshine tsha vha tshi perfect. Ndi zwine ngazwo mudzimu o mbo ḓi introducer system. ya uri musi vha tshi vha tshi ita dzi sim offering hu vha hu khou vhulaiwa phukha ine yo vha i perfect ine a i na a i na vhuhole, a i a i ngo vhaisala tshithu, a i na tshithu tsho vhaisalaho khayo, i perfect. Ndi yone phukha ye ya vha yo faneliwa u. U vhulaiwa, i khou vhulaelwa zwivhi zwa zwa lushaka lwa lwa lwa Vhayuda. Zwiṅwe zwithu zwi vha zwi khou tou sumbedza uri ndi amba lushaka lwa lwa lwa lwa Israel, zwi vha zwi khou tou sumbedza uri Mudzimu u khou ṱoḓa perfect system ende kha perfect system yawe ndi zwa uri na khakhela Mudzimu punishment ndi lufu. huno Adamu o vha o fanelwa nga lufu ende ndi zwine ngazwo immediately Adamu a tshi lovha I mean Adamu a tshi khakha ho vha na tshithu tshe tsha vhulahwa. Ri zwi vhona hani, Mudzimu o ya a sikela Adamu na Eva zwiambaro mara o shumisa mukumba, o shumisa mukumba wa phukha zwi amba uri Mudzimu o ya a vhulaya tshiṅwe tshithu. In other words, na tshone tsho vha tshi symbol ya sin offering uri hu tea u vha na tshithu tsho no vhulaiwa. Zwino phukha dzoṱhe dze dza dzi khou vhulaiwa kha Testament ya kale ri tshi vhala dzo vha dzi si dzo vha dzi perfect ndi zwone mara still dzo vha dzi si muthu. Ho vha hu khou ṱoḓea uri hu vhulaiwe muthu. ane why muthu eye for an eye, phukha a si muthu zwine a zwi lingani hezwo zwithu ende Mudzimu u khou ṱoḓa zwithu zwi no lingana. Mara thaidzo ho vha hu si nga si vhulaiwe muthu ane o bebiwa a na vhutshinyi, o bebiwa a zwivhili ngauri a zwi a zwi lingani na zwezwo. Hu khou tea u vhulaiwa muthu ane o bebiwa nga mbeu i si naho zwivhi. Zwi amba uri ya tshi tou nga style mate arali ri khou amba nga chess i tshi tou nga style mate uri a hu na solution hafha fhethu hu ḓo itea mini, hu khou tea u bebiwa muthu ane o bebiwa nga mbeu i si ya Adamu, o bebiwa nga mbeu i si ya Adamu ngauri hoyo u ḓo bebiwa a si na zwivhi, a nga na zwino ndi Adamu wa vhuvhili. iṅwe idea mudzimu wa tshi nga tou sika muthu muswa or okay ndi khou tou sikela muthu muswa uri ndi ri mu phanishe a phanisheliwe zwivhi zwa vhathu vhoṱhe. Ndi zwine ngazwo ri tshi vhala Bivhilini hu pfhi tshivhi tsho ḓa nga muthu muthihi Adamu. Zwino arali tshivhi tsho ḓa nga muthu muthihi Adamu tsha affecter vhathu vhoṱhe vhutshiloni zwi amba uri tshi nga kona u lugisiwa tsha lugisela nga muthu muthihi ane na ene u tea u vha a tshi nga Adamu. U nga hani sa Adamu? U nga sa Adamu ngauri khotsi awe a vho ngo bebiwa nga mbeu ye ya vha i na zwivhi. Ndi ngazwo Yeso Khristo na musi a tshi ḓa zwo vha zwi khou tou kombetshedzea uri a bebiwe not nga mbeu ya munna wa zwivhi, ndi ngazwo ri tshi amba nga virgin birth uri o bebiwa nga Maria musidzana we a vha a saathu ḓivha munna. Mbeu ye ya shuma yo vha i mbeu ya Mudzimu, zwino zwithu ndi zwiṅwe zwithu zwine Zwoṱhe zwi vha zwi khou thoma u ṱumana zwino uri ndi ngani zwo vha zwo kombetshedzea uri hu bebiwe Yesu Khristo, a ḓe mara a ḓe nga mbeu ya Mudzimu. Ndi ngauri o vha a khou tea uri a phanishiwe a perfect, a phanishiwe nga mbeu i songo, a khou ḓa nga mbeu i songo tshinyalaho. Zwi amba uri musi a tshi phanishiwa uri a ye a lovhe a khou lovhela vhathu vhoṱhe zwo ita uri mudzimu justice system yawe ya perfect i vhe yo yo i satisfied, in other words i vhe yo yo yo yo yo linganela uri zwino ndo fushea uri Adamu na vhana vhawe vhoṱhe. vho phanishiwa. Zwino vhane vha ri Mudzimu u a ha pfali zwavhuḓi uri ndi ngani a tshi nga ṱoḓa punishment khulwane ngo ralo, why a songo sokou hangwela. Ndi vhathu vhane vha khou ṱoḓa Mudzimu wa ḽavi davhi, Mudzimu a sa ofhiwiho. In fact principal ḽa vhuḓi ndi ḽifhio na ndi principal ḽine ḽi tshintsha mulayo ḽa vha ḽa vhi davhi ḽa ri ndi kho tea u tshintsha mulayo kana ndi principal ḽine ḽi shuma nga mulayo muthihi u sa shandukiho. Zwino mudzimu ha shanduki u shuma nga mulayo muthihi ndi tshone tshifhiwa tsha yeso khristo uri o ḓa o bebiwa nga Maria musidzana, a songo bebiwa nga mbeu ya munna wa zwivhili, zwa ita uri musi a tshi phanishiwa the wrath of God i vhe i satisfied. In fact, hayo ndi one mafhungo a maḓifha uri ha ngo lovha fhedzi, o lovha a dovha a vuwa. uri a kone u phuruva uri zwine a khou ita zwone ndi zwa vhukuma. Ndi zwine ngazwo ra amba nga uri Mudzimu o tendela uri Yesu Kristo hu vhe ene ane a phanishiwa. Ho vha hu si na iṅwe nḓila, Yesu Kristo o vha e na nḓila e eṱhe ngauri ho vha hu khou tea u bebiwa muthu muswa a si naho zwivhi, ane ha bebiwi a na zwivhi. Yesu Kristo o bebiwa a si na zwivhi ngauri o bebiwa nga mbeu ya Mudzimu. So ndi hayo mafhungo ane vhane vha vhudzisa uri ndi ngani Mudzimu a songo vhulaya Saṱhane Vha vha vha khou ri, Ndi ngani Mudzimu a songo tshintsha mulayo wawe? Mara muthu ane a tshintsha mulayo wawe a si muthu ane na nga mu respecter. Muthu ane na mu respecter ndi muthu ane mulayo wawe u dzula wo ralo, ha shanduki. Ndi ḽone ipfi ḽa ṋamusi uri Mudzimu ndi Mudzimu ane ha shanduki. Ende u sa shanduka hawe zwi ita zwo ri mulayo wawe ha u koni u shandukisa. vhashu ri ḓi guma hanefho ṋamusi ri tshi isa phanḓa tshifhinga tshi ḓaho ri ḓo isa phanḓa nga thero yashu uri ri kone u vhona uri zwikhukhulisi zwi no khukhulisa vhathu uri vha litshe kereke zwine zwa vha a zwi ngo ḓala uri na hu na iṅwe nḓila ine vha nga zwi sedza nga nḓila yavhuḓi na tshifhinga tshi ḓaho. Ndaa.